Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, ngaran ulun Dafa Handak bakisah cerita Banjar nang bajudul Warik Versus Irangan Di suatu pulau kambang, hiduplah bermacam-macam binatang Ada warik, irangan, wan pilanduk Nah, pas waktu itu, Pirangan lagi santai di batang puhun akasia nang naum sambil mangintai buah mangga nang manguning. Pirangan manyambat, Kuputik kada lah mangga ni, kalo kuputik wahinian kena rasanya pasti masam. Kalo misalnya kada kuputik kena diambil warik, maka warik ni lihai banar pulang. Mun masalah putik mamutik, kada barapa lawas warik datang. Hup, sakali basumbalit warik langsung sampai di tempat pirangan duduk. Warik manyambat, umai leh sanakku nih, pina husu banar tadi apa yang dilihat, aku basumbalit ka sini kada dihiraninya. Irangan takajut malihat Warik sudah ada di batang pohon nang sama. Irangan berkata, Kada pap, rasana kai baya malihat baya maungut banar ai lawan malihat pemandangan di subarang tapang beapa jua ka sini. Warik manyahuti, Kada pap ai, aku talihati mangga ni tadi, kalau kuputik wayah ini Enak, rasanya pasti masam, jar Warik. Irangan berkata, Nah ikam nih, kenapa kaitu aku dari tadi di sini menunggui mangga tuh, berarti mangga tuh anggitku. Warik menyahut, Mau banar mun aku handak. Kam tahu ja lo siapa nang paling harat masalah putik mamutik? Ya, aku, Warik, nang paling lincah mulai halus. Pirangan kada mau kalah, inya bapadah jua wadah Warik. Iih, ikam tu si paling lincah mulai halus sampai masih halus, baik aku kalo lah, buluku kaya gula habang. Hirang tapi manis. Si Warik nang kada tarima manarik jambulnya si Irangan. Irangan kada mau kalah. Nang Irangan langsung mangacak muha Warik sampai mereka badadua gugur ka tanah. Pada saat itu Pilanduk nang lagi nginum di sungai tiba-tiba mandangar Suara jatuh dikira dilanduk itu durian gugur langsung disasah oleh pilanduk. Sesampainya di situ, pilanduk takajut malihat pirangan wan warik bakalahi. Pilanduk barkata, Nah, kanapa nih pirangan wan warik bakalahi? Harus kuhalat nih. Oi, Uy. Uy. Wuy. Ampih kada bubuhan ikam ni bakalahi. Mun masih bakalahi, kulapor akan lawan raja hutan nah. Mandangar Pilanduk, Warik wan Irangan langsung badiam. Irangan berkata, Ada masalah apa garang buhan kam ni jadi bakalahi? Irangan bapadah, Tunas, Warik, handak Tunas, Warik, handak maambil buah pun nang kuintai badahulu. Warik, Tasarah ku ai, siapa nang lakas hanya hancap, iya kalo Duk? Warik manyahut. Irangan bapadah, Kad, salah, kada kaitu pang, siapa nang lakas, inya dapat. Pilanduk. Manyambat, Sudah, daripada bubuhan ikam ni bakalahian, lebih baik buhan kam ni masakakan dulu mangganya. Kalu sudah masak, batutulungan buhan kam hagan maambil mangga tu. Mangga tu kada sabuting haja pang, banyak mangga tu. Sudah, bamaapan kada? Mun kada bamaapan, Laporakan lawan raja hutan supaya bubuhan ikam dihukum. Pada akhirnya, pada akhirnya Irangan wan Pilanduk bamaafan tamat. Nah, hikmah nang diambil dari carita tadi, kita sabagai manusia kada baik basasabatan apalagi bakalahi gara-gara masalah halus. Apalagi masalah ganal. Masalah halus ja kada boleh basasambatan. Apalagi masalah ganal. Ujar guru ulun tuh, setiap masalah pasti ada solusinya. Supaya solusi ada tarus, belajarlah hal-hal nang baik, jangan basasambatan, apalagi sampai bakalahian. Segitu aja dulu kisah ulun. Ulun ada pantun, buah mangga, buah durian, dirabutakan warik wan pirangan, Ulun dafa beisi ngaran, minta maaf wan barilaan kalo ada salah tutur dalam kisah nang ulun sampaikan. Sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.